Kawa ki a Ranginui e tū nei, kawa te kawa ki a Papatūanuku e hora nei. Kawa te kawa ka puta ki te whai i a au ki te ao mārama. Rehua i te rangi, ko koe rā tērā. Te kai whakatau i ngā mate kia tae atu rā ki a koe. Tēnenga e ngā mate e piki e kake. Uru atu rā ki roto ki te āio mārire nui o ngā rangi e rua. Tēnei a Makuru Roimata e mihi nei te tangi nei ki a koutou. Otiia anō kia whiti rere koe i a tēnei ko tō tātou manu, arā te manu korimako. E rere nei kōna mihi ki runga ki a koutou katoa e te ao tangata, mai uta ki tai, mai runga ki raro tēnā koutou. Koe nō rā kia uri ake rā au ki roto i te riu o te roe o te tauiu o te waka māu. I tēnei wā ka mihi ake rā i au ki a koutou kei ngā mana, kei ngā ihi, kei ngā wehi, o reira. Karanga mai, karanga mai i te pā tū watawata tangata e ngā mana, karanga mai. Oti anō ki a koe e taku rangatira Jeremy, kua tūhono mai nei ki tō tātou reo irirangi Te Korima Kō Taranaki, kua tūhono mai nei, kua uru mai nei ki roto ki te ware o Pupuke te wānanga, ki konei rā tāua wānanga ai i ngā kōrero. Nō reira i runga i tērā ka mihi ake rā ki a koe, Me ō whānau katoa, oti anō, e te iwi e, tēnā koutou, Rowley Broughton tēnei, te mihi ake nei, kei a koe te rākau kōrero e Jeremy. Ā, tēnā koe. Ā, ka tōai au e ō mihi ki a rātou, kua whakawhitirangitia, ā, rātou i te pō, ka hoki ki a tātou i te ao. Ā, nā mihi, nā mihi ki a koe, nā mihi ki te kaupapa nei, ā, pupukitewānanga, ā, otirā, ki, ki te kore mako. Um, I o koutou tino mahi ki a, ki a whakaora i tō tātou nei reo rangatira, nō reira ka mahi. Ka mahi. Nei rā, um, tētahi o Tainui waka ki te tau iho o te waka Māui, a Ngāti Rārua, uh, he pekanga hoki ki Kurahaupō waka, ki Rangitāne, ki Ngāti Apa, ki Ngāti Kuia. Uh, e mihi ana ki a koe, uh, e Rauru, ai, uh, kia koutou katoa e mātakitaki mai nei, e whakarongo mai nei. Uh, tēnā tātou. Tēnā koe Jeremy, Jeremy Banks tēnei kua tūhono mai nei ki a tātou. Uh, ko te kaupapa matua o ā māua kōrero e te iwi, e āngai ana ki tētehi i koe motu ake. Mai te tau i ū o te Te Waka a Māui, piki kau ake ana ki roto i te riu o Tainui. E āiriiri i ngā takaanga waewae i ngā tapuwae o ngā mātua o mua i te wā i eke ai ngā ētehi o ngā iwi o Tainui, ētehi o ngā iwi o Taranaki i ngā heke nui, arā, mai o ērā wā i tae noa atu rā ki Horowhenua, tae noa rā ki te Upoko o Tika, Māwiti atu rā ki Te Waipounamu. Ērā o ngā ekenga o ngā tau 1800, hoi anō 1818, tērā takiwā. Ērā o ngā ekenga, ā, koirā te tino kaupapa o ā māua kōrero i tēnei wā. Hoi anō rā, i mō te uru atu ki roto i tērā kaupapa nui e Jeremy, waka tū, tētehi wā i, arā, kei te tauiu o te waka a Māui, arā, Te Waipounamu, A tena, e aha te tikanga o te te ingoa nei waka tu ki tō mōio? Oh, ko Rongo ētahi kōrero, ā, engari ko tētahi i rangona e ahau, inā wā o mua ko tētahi wāhi ki konei ko Matangi Awhio, he wāhi, ā, he pākireirei, he wāhi hokohoko kai, ā, i, he wāhi, ā, taungā waka hoki, ā, e nui nā hau ki reira, ā, e āwhiowhio ana ki reira nō reira i whakatū rātou i ō rātou ake waka, kia, kia kau ana waka e paopao tētahi ki tētahi kia pakaru. Um, ko tērā tētahi o nā kōrero o te ingoa whakatū. Um, ka kīia ētahi wakatū, whakatū rānei, engari ki tōku nei mōhio he mea mita noa iho tērā. Oh, ka pai, ka pai hoki te whakamārama kua puta nei ki a koe. Waino, kia mārama ai tātou. Waino, i runga i tērā, kei te mōhio rā tātou, ana, e pā ana ki ngā eke nei, ana, i eke a Te Āti Awa, i eke a Ngāti Rārua, me ērā atu o ngā iwi. Ko wai ngā iwi i te takiwā o Wakatū, o Waikawa, i mua o ngā ekenga nei? I konei, kei konei tonu a um, Kurahaupo waka. Uh, ko mm. Rangitāne ki Wairau tērā, ka Ngāti Apa ki Te Rātō tērā, ko Ngāti Kuia hoki. Uh, so, i konei mo i tina, i mo i a rātou, i konei a Tūmata Kōkiri hoki. Um, no reire, i nāi nei, e waru nā iwi I te tau i hua te waka Māui, aua mea e toru nō Pirahupo waka, Ngāti Rāroa, Ngāti Koata, Ngāti Toa nō Tainui waka, ko Tiatia awa ko Ngāti Tama hoki nō Tokomaru waka. Ka pai ana, ka tika rā. Nō reira e mihi ake ana ki a ēnei o ngā iwi, a ngā iwi o mua, a Tanuarā ki ngā iwi o nāianei, me ngā iwi kei konā tonu mai o mua. Wainua, i runga i tērā e Jeremy ana, me aro atu rā te titiro ki tēnei hīkoi. Ko au, tērā pea i te takiwā o Ngā Rauru, te tonga o Taranaki, i uru atu ki mō te wā poto ki taua hīkoi rā. Nō reira, e te iwi, kia mōhio mai koutou, i hīkoi te tira nei, mai i Wakatū tērā takiwā, ka piki ake rā ki Te Ika-a-Māui, arā, Ana ka tau atu rā ki ngā rohe o Tainui, ka heke mai i Taranaki, ka heke waka te tonga Wanganui, Ngāti Apa, tāainu a Tainua ki Te Wanganui-a-Tara. Nā, koira te rerenga. Engari, ko taku pātai mō te hekenga nei, he aha te take o te hekenga, he aha te kaupapa? Āe, ka pai. He mahana kaupapa pea. Kotahi ake rā, ko tēnei te mārama tōnu e 200 ngā tau i mua, i tīmata rātou te heke. He rō aua heke, he rō te wā i nohoku i tahi wāhi mō ngā tau, nō reira tē taea te kī i haere taua heke mai reira tere ake ki tētahi atu wāhi, engari ai ki te kōrero ko tēnei te mārama tōnu, e rua rau ngā tau i mua i tīmata ai, i wehe ētahi māia kāwhea hei tīmatanga. Ā, me te mea hoki kua whakatūtū a Wakatūan Corporation i ētahi wānanga whakapapa i ngā tau e toru kua pahuri mai. Ā, nō, ko te pūtake o tēnei te ako ā, mō ngā hekenga, mō ngā hononga ki ngā tāngata, ngā whenua taua tūmomo āhuatanga. Ā, a muri ngā tau e toru ko te whakaaro ā, ka whakakotahi aua ā, me kī tauira katoa, hei rōpū kia hikoi, ā, kia kite i ngā wāhi whenua kua kōrerotia, ā, kia tūhonohono, ā, ki ngā whenua, ā, me te mea nui ki te tūhonohono ki ngā whānau e noho tonu ana i aua wāhi. Koia, otia anō rā e te iwi e kia mōhio mai ko te kei te kōrero au ki a Jeremy Banks te tio ngā uri a, o, o Wakatū me ērā karangarangatanga a, wēnō ko te korimako o Taranaki tēnei tō tātou punanga a, kōrero 94 tāwaru te iarere wēnō rā kua puta mai i a koe e tio ngā waka mārama a, Jeremy e pā ana ki te take ara ko te iti o ngā tino take a, koinei te wā Na te wā e kōrero nei tātou e te iwi, ko te marama o Haratua nei, te May, o te tau 2021 tēnei. Nō reira, e rua rau tau ki muri i tīmata mai ēnei hekenga. Ā, taku, tēnei wā, he wā makariri tēnei. He aha te taki i wehe mai rātou i te wā makariri? Well, ko tērā te tino pātai, i nā wāhi haere ai mātou, uh, ki reira te whānau a reira, ko tētahi o nā tino pātai ki a rātou, he aha ai i wehe nā tūpuna? Nō reira, i mm. kōrero mm. mō nā, nā uawatanga o aua wā, uh, nā pākanga kei te haere, uh, nā neke nekehanga o taua wā, um, Ai, ko te, ko te pūtaki me wehe rātou, hei whai oranga mō te whānau. Uh, ko tērā te take e heke iho rātou ki ngā whanaunga, ki Taranaki, noho ai i reira mō ngā tau, kia, uh, kia whakakaha i a rātou ake, uh, kia whakarite, kia haere tōnu. Um, ai, engari takatau, he wā tino wōwa, uh, miharo katoa ki ngā mahi o ngā tūpuna o taua wā. Ara tika me mi aro ka tika, me mi aro ka tika e e wa makari i a tene. A weno a kia hoki ano tāua ki te ki te kau ki te pātai rā. A e nui ngā uauatanga e nui ngā pakanga ngā raruraru. I, i tupu mai e rā huatanga i te a e a te tino kaupapa. E mana e wenua e ara e a te kaupapa. Uh, ko tērā te wā, um, kei te whāwhai me nā whanaunga uh, nō Waikato, nō Maniapoto, taua wāhi, uh, ko tēnei te wā i te tae mai nā pū, nō reira i āhua panoni taua ao, nō taua tānga mai, um, And kei te whaiwhai whenua te katoa hei oranga mo o ratou ake. No reira, nui na korero mona tino wananga i wanangahia ena tupuna, me aha? Me noho, me whawhai, me haere, i te otinga iho ki a ratou ko te whai orangatanga mo na uri whakatipu te mea matua, and ko tena te tino tukanga i wehi ai ratou. Kia hono atu au ki ngā kōrero a Jamie Tuta ki te moe o rā, ā, ko Eoti anō tātou ki a Jamie. Ko te iti o, i whakaritea ia tēnei hekenga ki te wāhi heke mai ai ngā tupuna i Hawaiki. Ā, kua āhua taurite ana e te o ngā āhuatanga, nui te tangata, nui te pakanga, ā, pēhea o whakaaro ki tērā. Oh, he tika tau, he tika tau. Ai, ai, kei te iti haere nā raimi mo te iwi, uh, mm. kei te nui haere nā tokomaha haere nā tangata e pirangi ana aua rauemi, uh, me te me hoki kei te rongo nā kōrero o etahi ko wehe kē, o nā wāhi kē, um, he pai hei, hei oranga, uh, nō reira i te titiro whakararo ki aua wāhi, kia kite ina he pai. Ka pai, me aro mai tāua ki tēnei wā tonu, arā, ki te wā i, ā, nō wai te, te whakaaro, ā, koinei te wā me hoki atu ki te whai atu i ngā tapuwae? Ā, nō te Kopo Reina-hana o Wakatū tonu tērā. Ā, ko mātou, ā, e pupuri ana, ā, me kī nā Te Kawerau o Whakatū, He pērā taua tekau o rau ki Pōneke ka mōhiotia whānuitia. Āe, ko tētahi o ō mātou mahi, whakaaro whāinga, kia horapa te mōhiotanga mō te whakapapa ki rō whānau. Nō reira, Kua wānanga kē, kua harikina marae o kōnei, kua kōrero tēana kōrero, kua akonga nā ingoa, engari tētahi o nā hua i tino puta mai tēnei o nā haerenga, i rongo i nā kōrero mō aua ingoa kua rangona kē. Te āhua o te tangata, pērā Kāwharu, rongo mō te tupua rā, he Tāroaroa ia, tau atu momo kia whakaāhua ina ingoa kua akona kē. Ka pai. Koe anō e te iwi, ko te korimako tonu tēnei o Taranaki, te whare kōrero. He tukutuku nei ngā kōrero, 94 tāwaru te ia, rerekē te kōrero au ki a Jeremy Banks i tēnei wā. Tētehi o ngā uri, nō te heke, Nō ngā hekenga maha, he nui ngā hekenga i roto i te 14 ki te 15 tau taku mōhio te roa o ēnei hekenga. Me iti o ngā hekenga i muri, o ngā whānau pea i mahue. Bueno, i runga i tērā, me, me māwhiti atu ā tāua kōrero, ā, ki tēnei hīkoi, ki tēnei hekenga me kī, ā, i, i haere ai koutou. I tīmata mai i Wakatū, i tīmata mai i hea? I rere atu te nuinga ki Tāmaki, haere iho ki Hamutana, engari i haere mai mātou mai i Wīwī mai i Wawa, nō reira kāore mātou katoa i whakatū. Nō reira, ko te tīmatanga tōnu te wā i tae mātou ki Maketū marae ki Kāwhia. Kia ora. Ka eke koutou ki runga ki Kāwhia ki tērā o ngā ana ki Maketū. Ā, tēnā, ko wai te kaikōrero o, o ko wai ngā kaikōrero rānei o reira? Ā, i, i reira a Rāhui, um, Tio. i reira, ki, ki rāua te paepae ki reira, nō mātou te māringa nui. E te wāhi, e te wāhi, i whakakīkīia te paepae, te māhau, um, Āe, nō, e miharo katoa ana au i ngā tino mana i haere mai, ā, kia whakanui aua hononga, whakakaha, ā, me te, me te tikanga o ā rātou kōrero mai ki a mātou. Ā, ehara i te mea i haere mātou hei manuhiri, ahakoa he tokomaha nā Waewae Tapu, ā, ko te kōrero nau mai hoki mai ki tō koutou ake kāinga. ā, mīharo katoa kia mōhio e aua hononga ā, ki a rātou, te hononga whenua, te hononga, hononga tāngata hoki. E ai ki kōrero, e, mārama tāu e kore tāu e taea te kōrero mō te katoa i ngā, o ngā kōrero o reira, engari e ai ētehi o ngā kōrero, ā, i puta mai ki, i pā ki tō ngākau, i Kāwhia. Oh, ko tēnei tōku wā tuatahi kua tae ki reira, uh, nō reira mīharo katoa ki ahau uh, te tūtaki i tōku ake waka i reira. Uh, i, i paku kōrero uh, rāhui uh, mō te waka, mō ētahi kōrero whakaaro rānei mō, nā waka, mō te waka, um, me nā tikanga o e takoto ana uh, ki uta, nō reira ko oti taua tūmomo mīharo katoa. uh, he tino wānanga. Uh, kia kite i ngā wāhi hoki i ngā herenga mo taua waka, mo ngā atu waka hoki, uh, miharo katoa kia pā i te rākau e, e here ai te waka i ngā wā o mua, uh, te pā ka mōhio e, e takoto ana ētahi o ngā tūpuna, uh, miharo katoa. E hoa, i tīmata te heke ki tērā takiwā, o ngā iwi o Tainui. Ā, āe, he pera tō kōrero, he maha nā Heke. Nō reira, e ai ki ētahi me haere tōnu ki Raglan, hei tīmatanga mai i reira, engari ka kōrero ētahi mō te tīmatanga mai i Kāwhia. Ko Te Rauparaha i Kāwhia, Ae. Mm. Ae, um, no, uh, engari i hangai, um, o i hangai e a te rangi, e a te rangi, ki tētahi um, hapu iwi kē o mātou, no reira ko te kōrero nui ki Maketū te kōrero mō Ngāti Koata, mm. and aua hononga i wanga. ka pae, nō reira ko Ngāti Koata te iti o ngā tino kōrero i puta mai rā i roto o Kāwhia. I mua o tā tāua nuku haere, he taonga ā koutou i haria ki ngā wāhi, tēnā kōrero mai mō aua taonga rā. Āe, i waihangatia ētahi me kī mauri, Te kei a mātou ētahi mā mātou, hei, hei harihari, hei mauri mā mātou, me ētahi anō kia waiho ki ia o nā wāhi noho ai mātou. Ā, hei, hei mea ā, whakahonohono ā, tātou ki a tātou, ā, ko ērā mea he, he, ā, he rākau whakapapa, ā, Kia ora. he, he pukae rānei, um, oh, pūmoana rānei, he pūmoana rānei. So, ētahi he rākau whakapapa, ētahi he pūmoana. Um, he ingoa tā e o aua taonga, um, ki roto te kātoa te ingoa te tau ihu, engari e aho ingoa e hāngai ana ki te hononga ki taua wāhi tā e o nā taonga. Nō reira koetia o ngā mauri ka purutia e koutou hei manaaki i tō koutou haere, ko ētehi ka tukuna ana ki taua wāhi tonu nei. Āe, koia, ko nā mea i haria mātou mō mātou, ā, ko ia o aua mea, ā, he, he mea mō, i waihanga mō tētahi o nā hekenga. Nō reira, he, he ingoa tā e ōna hekenga, nō reira i waihanga nā Mauri mō mātou, um, hei whakaahuatia ētahi o nā hekenga. Koia, koia. Nō rei, i tēnei wā kei kāhui a tāua, a, me rere waka te tonga, a, ko ai te ingoa te wāhi whai muri. Well, i hari ki Taharo, uh, ki Aruka, engari um, E, e peka haere ki ngā wāhi whakahirahira kia rongo ai i ngā kōrero o taua rohe hoki. Um, kia, noho, kia mōhio i noho o ngā waka ki hea, uh, ngā tūpuna ki hea, kia rongo ngā kōrero o ngā tūpuna. Uh, engari te wāhi noho ai a Muritina uh, ki Taharoa, ki Aruka marae. Mm. Hea e iti o ngā kōrero i puta i tērā marae? Ā, ua, i, i, i ako au ko te ingoa o te uh, wharenui ki Reira Tahāroa, engari ko te ingoa roa, te Tahāroa Roa Putahanga. Um, mm. E ingoa tēnā i puta um, i nā mahana wā i runga i te haerenga a Roa Putahanga. Nui nā kōrero mōna, uh, he tino tūpuna. Nō reira, he, he pai ki te rongo i aua tūmomo kōrero. Um, Ataahua katoa te whānau ki reira hoki mo te manaakitanga te tiakina e a mātou hoki. Mm. Ana, i rongo tonu au i tērā kōrero i te wā i tae mai te hīkoi ki roto i a Waitōtara. Nā, ka puta i au te kōrero mō Ruapūtanga, ana kei reira e rūrū ana ngā māunga i te mea mai te hekeheke katoa kua roa rātou koutou mō te kui ana i roto i tērā haerenga katoa. Na, ka wehe mai i tērā wāhi, ana, ka ahu atu koutou ki hea? Ka amuri tina, o tuatahi ki taua rohe, i, i te nuinga o nga rohe i pekapeka haere, ā, i, i ki te, te miharo o te kirikiri pango ki reira, ā, me, ā, nga marae o reira, engari amuri tina, ā, i haere, i peka atu ki Marokopa, ā, Tē taea te haere ki reira nō te mea kei te whakahoungia te whare o reira, ā, engari, ā, ko tērā rā, ā, kua wehe te kōrero o Ngāti Koata, ā, he kōrero mō Ngāti Rāroa Tawarangi. Ā, me haro te rongo i aua kōrero mō, ā, Ngāti Rāroa, ko tēnei tōku, ā, Engari kāore anō au kua tae ki reira ki a Marakōpa, nō reira ahakoa tē taea te pā ki reira, he mīharo te noho ki reira. Mm. Āe, he haere tonu kia kite i ngā wāhi whakahirahira o taua rohe. Um, engari, i hipa i uh, Paraninihi ki a Tai, um, ki, ki Pukearuhe. Ka pai. Nō reira, ka wehe mai i te takiwā o Tainui, a Wai nō Ngāti Maniapoto, me rā kā rangarangatanga katahi anō ko Te Kauru a Tikiroti a Taranaki. Taku pātai i konei e Jeremy, he kōrero i rongo ai koutou kāri i roto i ngā pukapuka a Taui? He ā, ara mai? Ā, e, i, i rongo koutou i ētehi kōrero kāre anō kia tūhia ki te ki ngā pukapuka a, a te Pākehā? Uh, well, mahana ko reo ki tōki nei mōhio. Uh, and ko tēnā te ataohotanga um, mahana kura huna i puta. Uh, e hmm. atu wā, i kōrero rātou ki a mātou hei whānau. Nō reira, uh, kāori whakaaro i te rongo i te kōrero Mō ngā tāngata o waho o te whānau, i te rongo i ngā kōrero mō roto i te whānau. Ā, nō reira, ā, i mīharo, haere ki ngā wāhi tino tapu, ā, ngā wāhi, ngā wāhi tino taumaha hoki, ā, o ngā tūpuna, ngā wāhi, i ngā wā o te heke, ā, kia mōhiotia pūtia, ā, ngā nekenekehanga o taua wā. Nō reira, i mīharo ki ngā kōrero i tangi tahi mātou katoa, nō te taumaha o ētahi wāhanga hoki. Jeremy, I roto i ngā kōrero, kāre kore i kōrerotia ngā rangatira, i kōrerotia ngā pā ake, ngā kaumātua, i haere, he nui ngā tamariki i heke i te hekenga? Ā, I ētahi wā, engari kāore i tokomaha. Āe. Mm. Engari ko tētahi o nā tino whāinga o tēnei, um, tōku iti nō ka tae te haere ki nā wānanga. Nō reira ko te tino whāinga uh, kia haria nā Tangata ki roto i te wānanga i aua mōhiotanga ki tōna ake whānau. Nō reira he aronga nui tina ki a mātou, ā, ko tētahi o ngā mea whakamātautau me kī o te wānanga, ka aha koe kia horapa tēnei mōhiotanga ki tō ake whānau. Ā, nō reira me waihanga rauemi, mahi toi, kōrero aha rānei, ā, Kia, kia whakanui ngā hua ka puta mai i tēnei tūmomo um, kaupapa. Ka pai au ki ērā kōrero, ana, he mea anō te haere atu ki tētehi wānanga, he mea anō ki te tuku tonu i aua kōrero, kia ora, kia ora, kia ora tonu atu. Nā, kua wehe mai tāua, a tāua kōrero mai kāwhia, Kua tae ake ki Marokopa me ērā karanga rangatanga, kua tae atu tēnei wā ki roto o Puke Aruhe, ki roto i a Taranaki. Kāti, Jeremy, ko wai, ko wai ngā ingoa o ngā, ngā rangatira, ngā, ngā, e, ngā rangatira, i arahi i ngā heke o ngā rā o mua mai ka uia ki Puke Aruhe, ko wai, ko wai mā rātou? Uh, well, karanga nā te ingoa o tō rangatira i ngā wā katoa. Um, i a ia e ra, ārahi ana i taua uh, hekenga. Um, ai, kaori mātou i tino kōrero mō rātou ki runga i nā heke. Kāore mātou i tino whakahua aua ingoa i a mātou e haere ana. Ka mōhio mātou nā ingoa o rātou i te wā i whakatau te Kōti Whenua Māori ko wai i kōnei a Muritina, ka mōhio mātou o mātou ake tupuna e haere mai, engari kāore mātou i tino hua ki runga i tēnei hikoi. Hoi anō e te iwi kia mohia mai ko tau, koia tēnei a Pupuke Te Wāna, tō tātau reo irirangi Māori a Te Kori Mako o Taranaki, 91 Tāwari te iarere e kōrero ana mō tētehi hikoe motu ake. Mai i te waka tū me ērā kārangarangatanga o ngā uri i tae atu ai ki reira noho ai, ana ka hoki nei. ka hoki nei i ngā tapuwae o ngā tūpuna mai te rohe o Tainui ka heke, ka heke, ka heke. Awe nō, ko koe tēnei ko Jeremy Banks, taku kaikōrero mō tēnei wā. E Jeremy, kua uru atu tāua ki roto i a Pukearue. Kei Taranaki ngā kōrero i tēnei wā. Ko wai ngā kaikōrero i te wā i tae koe ki tērā wāhi? Ā, Kua i korero a matua Greg ki a matou, um, ina pekepeka haere ki nga wahi i a matou ia haere ana ki reira, um, kia kite i nga wahi whakahirahira i, i hikoikoi ai nga tupuna, i te wa i tai ki Tama Ariki, uh, i reira a Jamie rawa ko Hemi, um, e, e whakamohio ana ki a matou etahi o nga tino korero. Um, ai, Ko te tino, um, ko tētahi o nā tino take o nā kōrero, nā, nā hononga, nō reira, um, nui te whakapapa kia whakahonohono a tātou ki a tātou, kia ki te, uh, he tata tātou ki a tātou. Uh, ko tērā tētahi o nā mea, uh, a muri nā whakataunga o nā karimi, kua āhua Rārangi mātou hei iwi, ko tēhea tō iwi, ko tēhea tō iwi, engari ka kite i tā whakapapa o aua wā, um, he, he tata nā, nā hononga o tētahi ki tētahi, he whānau. Ko tēnā te take e haere tahia ai nā tūpuna, nō te mea he whānau. Uh, mm. no, me ako anō tātou i aua hononga. Ia ka tika e ana, e wāna, e whanaunga katoa, ngā tupuna o te eke, mai Tainui, mai Taranaki, me ērā o ngā kārangarangatanga. Heoi anō, ana ka tau atu ki Pukeāruhe, ki taku mōhio ko koe i wehe? Āe, i te rā i whāiki nei i wehe au, i haere ai ki ētahi o nā wāhi i te rā i whāiki nei, engari i taua wā he kaupapa kē tāku i te tau iho o te waka. I mua o tāua kōrero mō te wāhi whai muri, i rongo au i a koutou i te wā i tāmai koutou ki roto o Waitōtara i tētehi waiata. Nā koutou anō aua waiata i tito, i waka i? Ai, te waiata mō nā hekenga, nē? Ū, ū. Ai, no. ai, um, nā, nā Rōpata Teira, tētahi o ōku whanaunga o kōnei, um, nā kupu i, i, i tito, engari ko nā kupu nā ingo o nā hekenga. Mm. Uh, I mahi ahi uh, rāwa ko um, Tālei Morrison. Kia ora. Um, Nāna i tuku mai te rangi, i āwhina i te rangi. He mea, oh, pērā nā, pērā nā waiata o mua. He mea um, kei whakahua i nā ingoa, uh, and kua kite au i nā hua, ka mōhio pū aku kōtiro i nā ingoa o nā heke, uh, ko tērā waiata te take. Koia, Koia, kei roto i ngā waiata ā tātau kōrero, nē. Nā, Pukearuhe, ka rere atu te tira hikoi ki hea? Ā, i peka ki Ōtaka, ā, ki Te Ruaki, ā, i taua pō i, ā, i noho ki Taiporohenui. Mm. Mm. Mm. So, ko... I tae anō. Ara mai. I tae anō koutou ki Pukerangiora, ne? Ae, ae, i haere au ki reira, ko tera te wahi uh, whakamutunga haere ai au i, i mua i toku wehe. Uh, ae, he, he, i pāngia tērā wāhi, uh, i pāngia e tērā wāhi te katoa. Uh, ko ētahi o mātou kua rongo mō te taumaha, Tānga ki reira, engari ko ētahi o mātou kāore i paku mōhio i mua i te tānga atu, engari ā, ka rongo te āhua o te wāhi ka mōhio he tino wāhi tērā, ā, āe, he, he, he, he, he tino wā tēnā ki a ako mātou, ā, mātou ōna iwi o reira, engari mātou hoki ōna atu iwi o Tainui, ā, kia mōhio He ata mahi i mahia a ngā hapū o Tiati Awa i reira, ā, hei tautoko i a mātou e, te haere ki te tonga, hei, mm. hei tiaki i a mātou, nō reira, ai, ai, i tino pā tēnā wāhi ki ahau, i whakaaro au Me mōhio au mō tēnei wāhi, ā, me mōhio tōku whānau mō tēnei wāhi, ā, he hononga anō tēnā, ā, ki ngā, ki ngā iwi, ngā hapū o reira, mō tō rātou mahi hei orangatanga mō mātou. Kia ora, e tika tonu, e tika tonu tō kōrero, hai ana he tino wāhi ki ngā wāhi katoa, engari ka tae atu rā ki roto i Apukerangi Ora, arā ngā kōrero. uh, ka uh, e koro ana mo te awhina, e kororo ana mo te tautoko me e rāua tanga katoa. Uh, tae noa ki tērā wā ki a Puke Rangiora, i te wā i tae mai a Tauiwi, i ngā tau ko tai mano waru rau ono te kau, ki ane mm. ko ngā New Zealand uh, Land Wars, ara, ko Puke Rangiora hoki, uh, tētī mm. wā i, ai pātukia. Weno, ka pai, kua tae ake rā ki ērā o roto, o ngā marae o tērā wāhanga o te maunga a Taranaki. Ko wai ngā kaikōrero, ko Jamie tonu mā ngā kaikōrero tae noa atu rā ki Pukerangiora? Ki tōku nei whakaaro i wehe a Jamie i Pukerangiora, ka rere ai ki reira. Engari ko tētahi o tō mātou tiro hoki ko Mitchell Ritai, He nui tōna mōhiotanga hei āwhina i ngā kaikōrero i aua wāhi hoki. Kia ora, kia ora. I roto i ēnei kōrero mōhio tonu rā i roto i ō kōrero, mai i ō kōrero, he nui te akoranga mai i ngā, ngā kaikōrero i tuku kōrero ki a koutou i te hekenga, ā, he kōrero hou, he nui ngā kōrero hou i, i, i rongo ai koutou, hou ki a koutou. Ai, he nui ngā kōrero hou, me te mea hoki, um, He nui te, te uh, mōhiotanga e puta ana. Nō reira, kāore e kore he, he kōrero kua rongo kē, engāri kāore nō kua toka ki te hinengaro. Um, mm. Nō reira, aua mea e rua, he, he nui ngā mea kāore nō au kua rongo, um, pē he nui ngā mea anō I whakaaro au kāore anō koia rōngo, engari tērā pea he hē tērā, nō te mea, ā, te nui o te, te mātauranga e, e whiuwhiu haere ana. Ka pai. Nā, mai Pukerangiora me ērā takiwa ka haere waka o te tonga, ka tau atu ki hea? Ā, e haere, um, well, ki Tai Porohēnui, ā, ā, i haere ki Ihupuku hoki. Um, Eh, i tōku pouri, kaore au i reira ki a tai ki reira, nō reira kua rangona uh, maha au i taua ingoa. Uh, he tino, tino wāhi ki roto i ngā kōrero o ngā hekenga. Engari i tai te tira ki reira hoki ki rongo i ngā kōrero o reira. I moe ia te pō ki roto i a Taiporohenui, Ae. Ka pai. E ki tō mōhio ea ēti o ngā wāhi i tae atu ai te tira? Uh, well, ki, ki te ruaki ki reira, ki Ōtaka i mua i taua pō, ai ki rongo i ngā kōrero o reira. Nā, kia kitea aua wāhi hoki. Ka pai, Jeremy, oati anō rā, e te iwi koia tēnei ko Te Korimako o Taranaki, tō koutou pou reo irirangi e kōrero atu nei ki a tātou, 94 tāwaru te iarere, Jeremy Banks tēnei, e waka mārama mai nei i ngā āerenga, i ngā ikoitanga i aere ai rātou i tēnei tau tonu, te tau 2021. ā, nā te torotoro te whakarongo ki ngā kaikōrero mai Tainui, mai Taranaki, ā, o Taranaki o te Mā-raki me Taranaki o te Mā-tonga, he waiwai ā-renge, ā-ekenga, ā, nui nei. Wēnō rā, ā, Jeremy, ā, i a au, i te wā i tūtaki au ki te tira, i reira tētehi tangata, tango waka ua, kōrero mai mōna, E ata ra mai. Ko Arthur, a, ko Arthur tona ingoa, me, he miharo ka to ia. I te mahi a, i te mahi o pe toko rua, toko, toko toru na tangata i te wa kotahi. E, mm -hmm. i oma ia noe, i haere aki muri, i, te mea kapo kiriata, te mea kapo whakaahua, i te whakarerea i tētahi o aua rerenga kapo uh, kiriata hoki. Uh, engari ko te mea nui, he pērā te kōrero o mua, he aha nā akoranga nā hua ka puta a muri. Me pēhea te whakahorapa tēnei mōhiotanga, tēnei wheako, uh, ki nā tangata Kāori i reira. Uh, so, ka tino pirangi kia taia te, te whakahorapa aua akoranga, nō reira ko tēnā te tino tikanga, um, kia kapoia i, i ngā kōrero, i ngā tangata, i ngā wheako, um, me te me hoki kia uh, whakawhitiwhiti atu ki te whānau I te aha, ā, i te aha te whānau a Wakatū, te koporeihana me kī. Ko tēnei tētahi o nā mahi, ā, i, i whakamahia ā rātou pūtea kia mahi tēnei o nā wānanga, nō reira, ā, me whakaatu ki a rātou i aha mātou. Ū, ka pai. Nō reira, ka puta tērā kiriata ā tōna wā. Hi, marika. Um, he maha, ka whakamahia maha um, e mātou nā kiriata ki nā hui a tau. Um, he pāki ki te, ki te whānau ki a kite i nā kiriata ki a rongo i te whānau e kōrero ana, uh, ki a kaua e whakarongo ki ngā mema o te poari e, e a, a, e a, a, a, ana ki mō i a rātou. Um, pērā nā wā katoa, nō reira, he pāki ki e rongo rātou ki a rātou ake, um, i, i, i wānganui i ngā wheako hoki. Kia ora, kia ora. Ana, i kite anō au i a Āwha, uh, me tana kāmara e, e, e hoku ana i ngā kōrero. Ana, mō tērā take, kia, kia mau ā, ko ngā kōrero kia taea e te tangata ākoa ko ai, ā, oe noa ākoa, ā, i reira, kāre i reira rānei, ana kia heke tonu taua, ā, aua kōrero, ā, i roto i ngā tāngata. Ka pai tēnā e, e Jeremy. Nā, ā, e hia ki ana au te pātai mō te wāhanga ki, ki ngā mātauranga i whiwhi ai koutou. Ā, kāre kore ka rerekē ia tangata. kare kore ka rereke i a tangata. Engari, a mou ake, i runga i tō wāhanga o, o te hikoe, e aha i te hi, e mātauranga, tino mātauranga, i puta mai mou? Uh, well, ko tētahi mea i te wā i tae au ki tā Jamie mā, uh, i kite au i tōku hononga ki Ngāti Mutunga, kaore nō au i mōhio. Nā reira, um, ko tēnei he tino akaranga mōku. Uh, engari, Kia he rerekē te wā ki ngā wāhi koe e rongo ana ngā kōrero. Ka mōhio i noho te tira ki tēnei pā mō rua ngā tau e whakariterite ana kia haere tonu, engari he kupu nō tēnā, i te wā ka tū koe ki raro i te wāhi o te pā e titiro ake ana, e whakaaro ana ko tēnei te wāhi i kohikohi kai, i whakariterite, i pakanga, uh, e, e te ārai, uh, he rere kē ka, ka whakaoranga ora i ngā kōrero. Uh, me te me hoki, e, e a wā ka, uh, ka mōhio au, ka ako au etahi hononga uh, ki kiti au he tata ake tātou ki a tātou ki tōku mōhiotanga o mua. Koia tēnā, koia tēnā. Uh, āna, ka rere kē Ina ka tae koe ki te wāhi, ka whakarongo hoki koe ki aua kōrero, i te wāhi tonu. Me te mea nei taku miharo ki te hekenga mai o, o, o ngā iwi, arā, te roa o tō rātou noho ki ētehi wāhi. I pōhē e au i noho noio rātou mō te rua wiki, engari ēti o ngā wāhi ka āhua roa tonu te noho Ai. mai o ngā tupuna. I rongo koe i tērā kōrero? Āe, me te mea hoki, ā, Ki roto i tō hinengaro he ope e haere ana. Engari i tae ki tētahi wāhi, ā, ka tāpirihia ētahi, ka noho ētahi atu, ā, ka noho mō te rā roa, ka takoto ētahi ā muri nā pakanga, ā, ki roto i te whenua mō ake tonu atu, ā, he, ka, kua mohio kē, ā, Te tikanga iko nei mō nā Iwi Trust, Koporeihana Wakatiw Taua Tūmomo, he rārangi tupuna. Me hono ki tētahi kia taea te uri ki roto, ka mōhio pū mātou mō taua tūmomotanga, engari i te wā i reira ka kite, oh, ko te tikanga tērā kupu kāore ki runga i te rārangi, Nō te mea i noho i kōnei, o i mati i kōnei rānei, um, he mōhiotanga rere kē uh, i te wā ka kite mai ōna whatu i ōna wāhi hoki. Uh, he aha ai kāori tōna ingoa ki reira. Um, me te me hoki, he, uh, Mō ētahi pērā ā Tiati Awa, nē, he Tiati Awa ki Taranaki, he Tiati Awa ki Te Tau Ihu. Nō reira, ā, ko te Tiati Awa o konei e tino pā ana ki a rātou i tū ki runga i tēnei whenua. He pērā anō mō Ngāti Rāroa, mō Ngāti Koata hoki, engari kāore he iwi trust mō aua iwi ki wāhi kē. Nō reira, ko te uauatanga Ētahi whānau kāore i haere mai. Nō reira, ko tērā tētahi mea i te wā i kite i ngā whānau e noho tonu ana rātou kāore i heke iho mai, engari ko rātou tātou tonu. Ā, engari, tē taea rātou kia whakauru ki ētahi o ngā, ngā rōpū kua, kua waihanga i kōnei nō te mea kāore he tupuna tā rātou ki runga i te rārangi. Mm. E, e taua āhua, i tino wānanga mātou i tina, me aha, nō reira, me whakataka, me tae e rātou te uru ki roto i tētahi rōpū i ki ana, ai, he nāti rāroa au, he nāti koata au. Um, so, me wānanga tonu, me whakataka tonu i taua āhua. Ka pai, tēnā koe, tēnā koe Jeremy koutou i tēnā whakaaro rangatira. Bueno, ko te wāanga ki te tira, koutou i hikoi mai, no e uri katoa anō ngā eke, ngā tāngata i haere tahi mai koutou? Āe, engari ko ētahi, ētahi o mātou ki runga i te poari, ko ētahi he whānau, ko ētahi he kaimahi, engari ko te katoa he uri. Um, he me nui, ko titahi o nā whāinga o te kōporeihana kia uh, nui ake nā whānau e mahi ana ki roto i te kōporeihana. Mm. Ko te whāinga kia um, 25 o rau o mātou ki roto. Uh, nō reira he me nui tina kia, uh, kia Ha, kia poipoi i a rātou, kia mōhio rātou mō tō rātou ake um, whakapapa, o rātou ake hitori hoki. Nō reira, he mea nui kia haere mai rātou um, nō roto i te um, koporainhana hoki. Ka pai, tēnā koe. Aweno rā e, e He Jeremy, mai a, a Taiporo he nui, ana ki taku mōhio ko Te Poihi Campbell, a tēti o ngā tino kai kōrero ki reira, an kāre kore koe e tihi atu. Ana mm -hmm. mai reira ka tae ake waka te tonga te haere, a, ka rere mai ki roto i a ngā rauru ki tai ki, a, ki te wāhi e mōhiotia nei ko te ihupuku. Ana, mm. ko au tonu te kai kōrero ki reira. A māu ko te tihi atu, ana ko tama pōkai. A, ko ia i mm. kōrero mō te wāhanga ki te kuia nei ki a Ruaputahanga, ko Ruaputahanga anō ki reira, nā, ko au ko te wāhanga ki a Te Rauparaha. Me te pātai noa te nui a te tangata, e aha a Te Rauparaha i uru mai, kāre he whakararu. Ia haere māhaki mai a ia, uru mai a ia ki roto i a, i tērā o ngā kārangarangatanga o Te Ihupuku. Ko tēti o ngā take i tae mai ai a Te Rauparaha, e uri tonu nō reira. i roto i ana kāwai ki a Ngāti Mango. Heoti anō ko te wahine o Mango, ana ko Hiapoto, ana tēnā kui anō o roto o Ngā Rauru. Nō reira nā kui tonu e te o ngā kōrero pērā ai tuku atu a wena ki runga i te tira. Me te kī ake hoki mai ki te kāinga ki roto i ērā o ngā o ngā noni, ngā kumu, ngā, ngā wāhi noho mai ai ngā tūpuna. Ā, tino pea tōna kotahi hāora pea te roa o te noho mai o te whānau, engari, ā, e tino koanga ngākau nō mātou te kite, ā, i tērā, i, i a koutou, ā, me hoki i a tātou, ā, me hoki mai anō ki a tātou. Nō reira, ā, nā, koirā. Ka mutu, ā, ērā kōrero, ana ka rere tonu atu te tira hōihiko ki roto o Wanganui mō tētehi wā poto ki taku mōhio, Ko taku moio noa iho tēnā, ā, nā, ka tae ki Pūtiki me te aroha atu, ā, te mihi atu, ā, nā, ka haere ki ngā tīapa mō tētī wā poto, ā, ka haere mā, he, haere tō tika ki Pōneke, ko koe ka mōhio, nē? Whai muri tina ai, haere ki mm. Takapoahia, um, i peka atu ki te motu a Kāpiti, uh, ki, a, ki a rongo ina kōrero o reira, um, Ae, ae, i noho, ko, ko te tukanga me noho ki um, Takapoahea, engari, tera pea i rongo ai te taea no tetahi tangi, no reira kaore au tino mohio i noho ratou ki hea i Taopo. Mm. Engari, mm. i peka atu ki reira, i kiti au ina whakaahua. ka pai. No tēhea rangi piki i runga i te kaipoke ka hoki atu ana ki, uh, ki te Waipounamu? Te ata o te rā tapu, nō reira, Rātapu ki te Rātapu te roanga o te haerenga. I te otinga i tae atu ki, um, ki Waikawa marae, um, mm. and ko tērā, well, i haere ki Whakatū a Muri Tina, uh, engari ko tērā, ko Waikawa, Waikawa marae, ko, ko tū ki runga te tau ihu ki a oti ai i te, te hikoi o nā tupuna. Mm, mm. Ramoeoa, E aha nga whakaaro o nga tāngata koutou i heke mai? Kua rongo koe i ētehi kōrero? Ae miharo, kei a mātou tētahi rōpū WhatsApp hei hei whakawhitiwhiti kōrero tētahi ki tētahi, um, miharo katoa ana, eh? Ki hea ai ki tō kōrero i mua? He, um, he rerekē uh, te wheako mō e ona tangata. Um, mm. Engari ko te katoa he, he, mea, he mea nui, he mea mīharo uh, kia mōhio, uh, kia ako mō tō ake whakapapa, mō nā hikoi o, o ake tūpuna. Um, hikaka katoa ana te katoa, uh, kaore kore kua pau te hau hoki, um, he, Ko, ko te āhuatanga o taua tūmomo wānanga, he, he nui te pūtea kia whakatū aua tūmomo haerenga, nō reira ka pīrangi koe kia mahi ana me katoa. Nō reira, kei te tūreiti mātou ki te nuinga o nā wāhi nō te maha o nā wāhi pīrangi ai te haere, te rongo, te ako, Um, nō reira, i te otinga iho, um, ai, ko Pauka tō te haupia o te nuinga, engari, kiki ana te wairua, kiki ana te nākau, uh, ai, e hariko katoa ana te nuinga, te katoa. Rawe, rawe, e te rongo atu i tērā kore. Kāre kore, e haere ngā roa, anā, he nui ngā wāhi uh, i, i, i, aua, i taua haere ngā rā. E, engari e hoa ko, Ko te wāhanga ki ngā kōrero kua hopukina, ko ngā kōrero āwha, ko ngā kōrero a te rōpū, kei te tuhi pukapuka, kei te aha kota. Kāore ka mōhio, kāore kua rongo kei te tuhi pukapuka, kua tuhia kētia ētahi pukapuka i te wā o te ōna claim-i, Ā, nō reira, ko ērā te tuapapa o te nuinga o te ako ki ngā wānanga o mua. Ā, nā kōrero mai, nā pokapoka, nō reira, āe, ko te nuinga o tēnei te, te whakatinanahia o ngā kupu ā-whārangi kua pānui kē. Ā, engari kāore au tino mōhio ka ahatia taua kiriata i te otinga iho, ā, engari kāore i kore, ā, he mahe, mahere tā tētahi mō taua kiriata, nō te mea he tino kiriata i te wā ka puta. Mm, tika tonu. Kāti, ā, ka hoki mai anō koutou me iti o ā koutou rangatai? I tira pea, um, he, he haerenga anō i te Noema, um, mm. e whakahaere ana uh, Ngāti Toa, Ngāti Rāroa mā, ki tōku nei mōhio, he, he aho pera anō tērā, engari ki tōku nei rongo, he nui ake pē, he tokomaha ake pē. Um, Āe, engari ka taka tau, me haere nā rangatahi, me kite, me rongo rātou i aua kōrero, e tino whakahirahira tēnā. Umm, tika tonu tāu. Koe anō te iwi, te korimako o Taranaki tēnei, tō tātou pou reo irirangi Māori o roto o Taranaki tonu, arā, 94 te ia rere, ko au tēnei, ko Rowley Bolton. e kōrero ana ki a Jeremy Banks, āna e kōrero ana mō tēnei hikoi, ā, whakatūngia mō te marama o Haratura, Haratua, ā, tau 2021. Kotahi wiki mai te Rātapu ki te Rātapu, nui ngā kōrero, nui, ā, ngā, te mātauranga, te mōhiotanga, ā, i hopukina mai, ā, e tēnei tira i a rātou ka hāereere i ngā, iwi o Tainui, ngā iwi o Taranaki, ngā iwi o Wanganui, Ngāti Apohoro, Whenua, Rangitīkei, ā, te upoko o Te Ika tonu. Nā, nō reira, e tino haere ngā tika tāu, e Itiranui, e tino haere ngā tēnei, ā, me te nui hoki o ngā kaikōrero. Ā, i roto i tērā kōrero, ā, e aha, e kōrero āu ki ngā kaikōrero i kōrero ki a koutou? Ā, o, Ae, he, he, he mīharo ki ahau, um, te koha mai a rātou o te wā te me nui, te nuinga e, e haere mai, e, e haere tahi mātou ki tēnei wā, e haere ki konei, haere ki konei hoki, um, ai, me te koha mai o te o te mātauranga. Um, uh, e mai kore rātou he rerekē rāwa te haerenga. Uh, e meharo katoa ana. Um, a me te me hoki, e, pera toku kōrero o mua, tō rātou kōrero hei whānau ki a mātou. Uh, e kē ana, I nau mai hoki mai, mai te timatanga, te karanga ki make tū, um, nau mai hoki mai. Mai te kupu tuatahi i rangona e mātou, e pērā mō nā wā katoa, uh, nau mai hoki mai ki tō ake kāinga, um, kia hono ki a rātou. Un, ko tētahi o nā mea me haro, uh, mai i te hono ki nā whenua, ki nā tāngata, uh, mai i te rongo i nā kōrero, I ako mātou ētahi o ngā hononga i wāngenui i a tātou ki a tātou hoki ki roto i te rōpū. Um, oh. Kauri mōhio i mua i te timatanga, engari nō nā kōrero ka tae te kiti ētahi o ngā hononga um, ki a whaiwhai, ki a mōhio ētahi o ngā hononga ai mātou ki a mātou. Oh, Hononga matua tērā, hononga, oh, ngā hononga katoa he matua, engari he matua tērā i tunu aku koutou kei roto i te rōpu kotahi, e haere tahi mai ana, he whakamana tonu i te taura hononga i waenganui i a koutou. Oh, he pai. Heoi anō rā, i runga i tērā, he nui uh, he hunga kaha ki te kōrero Māori ētehi o te, te rōpu i haramai? Uh, he, he āhua hauroa hauroa, nō reira mm. tētahi āhuatanga i kōrero tea e mātou uh, mai te timatanga i Maketū. Uh, i, i kōrero ētahi o mātou ka mōhio tē te reo, uh, me mā wehe wehe mātou ki te whānau, uh, ki a āwhina i a rātou tē taea te tino kōrero, um, no te mea kore kore rāua pirangi ki a huri ki te reo parao ana kai kōrero, ka pirangi e ki e ū tōnu rātou. Um, mm. Nō reira, ko te whakahau, uh, ki a mātou e kōrero ana, tautoko hea rātou ki e, ko te whakahau ki a rātou, kaore e tino mōhio tēa ana, O me, me pātai koe ki o hoa, oh, he aha tērā? Oh, e whakamārama mai tēnā, a kia tae te kai kōrero o te ū tōnu ki te reo. Um, ai, engari, he, he toko maha nā tangata ka, ka taea um, ki roto i te rōpū. Uh, nō reira, he atahoa tina kia rongo i te reo e rere ana ki roto. Mm. Ah, ana, ka pai tērā, ka pai tērā te rongo ake tonu i te reo, ana, e u ana ngā, ngā kai kura. Me te awhi atu o te whānau i a rātau anō, uh, nei, ea, kei konā tētē e whakarongo ana, kei konā tētē e whakamārama ana, a me e rāhuatanga, ngā mahi a te whānau ki te whānau. Nō reira, a weno e hoa ka pai a rawa atu e nei kōrero, uh, tēnei hi koe tonu mai uh, i takahia ko ngā tapuae o ngā mātua e koutou, Na, ka tau atu rā ki, ā, ki runga ki Waikawa, ka hoki anō ki, ki Wakatū. Ā, nōnahea i, i mutu rawa te hīkoi, te mane? Āe, i te Rātapu. Ā, i te Rātapu. Āe, ka āe. Ka pai. Nō reira, oti mai ai i reira, ana, i te Rātapu, ana, ka hoki atu a ngā tāngata me te nui o te mōhiotanga, me te nui o ngā mahara, Ana, mo tenei, mo tenei tino hikoe a koutou, ana, ki, ana, ki nga wahi o nga tupuna. Ana, pai hoki te rongo i o korero, a, he wa ano, a, pea ka, a, haere mai ko nga rangatahi, ana, ki te toro atu ano ki te haereere ano i enei o nga, o ngā hīkoitanga o tātou mātua, a o tātou tūpuna. Engari ko te mea matua mīharo hoki ki a au, ara ko te kaha o te waka kotahi i ngā kōrero, ā, ki te kāmara, ki tētehi kiriata, ana, ka noho mai ko aua kōrero mō āke, āke, tonu atu. Au anō kei te tata pau haere te wā ki a tāua, ā, i tira nei, engari hei kōrero Pātea whakamutunga pea māku ki a koe i roto i tēnei wā, ā, mōu ake, ā, e aha te, e aha tētehi, ētehi rānei o ngā tino taonga i whiwhi ai koe i tēnei hīkoi? Ki ahau te tētahi ana tino tānga, te titiro ki muri. Ko, he nui te pā o te whakatau Karaimi ki runga i ngā āhuatanga o nāianei, kia whakakotahi tātou ki ngā iwi, Kāore e aro ana ki ngā whānau, ki ngā hapū, ā, ko te nuinga o ngā, ngā hītori kua whakaritea hei tautoko i ngā kerēme ki te kōti. Engari ināianei te wā ka taea e tātou Te whakaako i a tātou, ā, mō te painga o nā whakatupuranga kei te heke mai noa iho, kia mōhio rātou i nā hononga ki ō rātou ake whānau, hapū, me iwi, engari tonu, ā, engari kei a tātou te mana ināianei kia whakatikatika i taua mātauranga, ā, kia Māori. mō mātou, māia mātou, ki a mātou. And ko tērā te mea e tino whakahikaka ana i ahau i tēnei wā. Āna, e tino whakautu hoki rā tērā, ā, me te, me te hōhonu hoki o te wairua o te whakautu rā. Nō reira, tino rawa atu koe e hoa ā, te whakaae ki te kōrero mai, ā, ki te manupori mako nei. tēnā koe te toka mai nei i ngā kōrero. Engari, ka tika hoki i runga i tērā, kia mihi atu au ki a koutou, ki a koutou katoa, i whakaaro nui, i whakarite nui, uh, ki te tika tō kōrero e hara i te mea, uh, ko tēnei haerenga i hara mai te pōkotahi, Engari he nui ngā tāngata, he nui ngā whakaaro, he nui ngā whakaritenga. Ana kia, kia tae e koutou a te haereere ki ngā marae, te haereere ki ngā wāhi. A, he wāhi nui hoki, mai i te waka Tainui heke mai ki ngā waka katoa, a, Tokomaru, Kurahaupō o Taranaki, Aotea, tae noa atu rā ki Kurahaupō o Ruatea. a Māhuiti atu rā ki roto i ngā karangarangatanga o Horowhenua, a Ngāti Raukawa, a Te Āti Awa, ana Ngāti Toa, a ki te upoko o tika. Nō reira, ērā whiriwhiringa katoa kei te mōhio pai, ehara i te mea nō te pō kotahi ērā mahi i tutuki ai. Nō reira, i runga i tērā ka mihi atu au ki a koutou, ka mihi mātou o konei ki a koutou, i tō koutou ngākaunui ki te hoki mai anō ki tēnei o ngā kāinga. Hoi anō, ēnei o ngā kāinga. Nō reira, i runga i tērā, ā, e koutou mā kei aku rangatira, ā, o te tau i hua o te waka, ā, tēnā rā koutou i tērā o ō tātou kāinga, koirā hoki tētehi mea nui ki tōku, mōku ake nei, ā, ko te whānau, tēnei, he whānau nui tātou. Ana, kua kua kotahi mai nei i roto i te whakapapa, kua kotahi mai nei i roto i ngā mahi, kua kotahi mai nei i roto i tēnei hikoinga wairua, tēnei hikoinga kikokiko, tēnei hikoinga motuhake nei. Nō reira, anei rā te mihi atu rā ki a koutou, ā, tae noa atu rā ki te iwi koutou e whakarongo mai ana, e mātakitaki mai ana ki a māua ko taku rangatira, arā, i a Jeremy Banks te kōrero mai nei ki a tātou. E Jeremy, kei a koe te mihi whakamutunga ki te katoa, kei a koe hoki te karakia whakamutunga e hoa, mau e whakakapi. Tēnā koe. Ka pai, o, tuatahi ngā mihi ki a koe i te rangatira, ā, nā hau tēnei e uiui i whakahaere nō reira ka mihi ki a koe, ā, ka mihi ki te manaakitanga o te whānau katoa i a mātou e haere ana. Mīharo katoa te manaakitanga, ā, āe, ka mihi nui ki a rātou. Otirā ki a, ki a koutou e mātakitaki mai nei, ā, nei rā te mihi ki a koutou, ā, hei whakakapinga, ā, me, me hono ki ngā tūpuna. Nō reira, me karakia tātou. Whiria, whiria, whiria ngā aho, whiria ngā aho tāngata, ngā aho i whakawhenohia e ngā mātua tūpuna, Nā Aho e hono nei i a tātou ki a rātou, tātou ki a tātou, tātou ki tō tātou pūtaiao, whiria nā Aho kōrero i pū mai neherā, ā, e whiria tonu tēnei, e whiria tonu tēnei. Whiria kia uhu, kia tū roa ai mō nā uri whakatupu. Tihei mauri ora. Kia ora tātou. Mauri ora e hoa, tēnā koa.